און ווען מ'קומט אריין אין די פיניקס לאקעישן פון די קעניג לייף קאושער פיל מילכיגס די שעלפס ממש דארף מען ריפילן יעדע פאר מינוט דורך די טאג, כ'האב יעצט א האלבע מינוט וואס איז ליידיג און כ'קען שנעל אריינכאפן צו מאכן א ווידעא, לאמיר עס מאכן זייער שנעל ווייל באלד קומט מען דא אריין. די פריזערס דא האבן אונז פיל מיט ארדערס וואס גייט ארויסגיין אין די נעקסטע צוויי טעג פאר יעדן. האלב פון דעם איז שוין אויפן וועג, און דא קומט נאך צו גיין, די אלע זאכן זענען ארעס דא, צוואנציג פיסיגע טרעילער אין סאמעט די מינוט, איך גיי אים נישט שטערן, עס קען איינער העלפן. וואס? פערציג פיס? פערציג פיסיגע פריזער, עס איז פול, און דו זעסט ס'איז ליידיג, איז ווייל מען האט אפאר מינוט צוריק ארויסגענומען, אפאר טעג צוריק, יעצט נעמט מען ארויס נאך, צו קענען דעליווערן פאר דורכאויס גאנץ אריזאנע, עס זענען דא אלע מיני פלייש, טשיקען, קעי דזשעי, כ'וועל זען אויב נתי איז אביסל אפאר מינוט רואיג, וועל איך אים פרעגן וואס די סיזען גייט די יאר. א סניק פיק אריין דא ווי מען פראסעסט די פלייש. אלע מאל אין די פארנומענע ערב פסח איז מען ביזי ווייל א קאר ווערט סטאק, ס'ווערט צובראכן, סא ברוך השם דא האב איך א חברים וואס גייט פיקסן יעצט די קאר, נאכדעם גייט דער נתי קענען פארן צוריק צו פינעקס אבער איך גיי אים אפשטעלן און איך גיי יעצט רעדן מיט אים פאר צוויי מינוט. די מעלה פון חברים איז אז בשעת זיי פיקסן עס האב איך נתי דא, ער יאגט זיך, כ'האב אויך נישט קיין צוויי ברירות, איך דארף פיקסן א קאר, נתי איך דארף איך וויל נעמען פון דיר ווייסט א האלבע מינוט, זאלסט מיך עקספלעינען, וואס אונז זעען דא איז אן אנעקספעקטעד עקטיוויטי פון די יאר פון די גראסערי פון די בוטשער, די דעליוועריס וואס פארט ארויס די יאר איז אין די דריי דידזשיטס, לייק טוסאן, סקאטסדעיל, פיניקס, אינבעטווין איז דא אזויפיל סיטיס און אידן וואס וואלטן. האבן נישט געגעסן וואס זיי עסן די יו ט עסן. לאזט זיך נישט גלייבן, איך האב געהערט פון איינער פון די חברה דא וואס איז געמופט אהער פאר מיך אז אמאל פלעגט זיין א מ'האט געכאפט עפעס א אלט פעקל טשיקן ווינגס וואס פלעגט האבן וואס איז געלעגן אין די גראסערי פון א יאר צוריק און היינט איך קען זאגן אז ניינטי ניין פראצענט אייטעמס וואס א מענטש האט נאר געחלומט פון וואס ער געדענקט פון ניו יארק האט מען אלעס צוגעשטעלט פאר יעדעם איינעם און ס'איז ארויסגעפארן די לעצטע צוויי וואכן צודרייטע אמאונט פון ארדערס אזאך וואס כ'האב נישט געחלומט אפילו א יאר צוריק אפילו אפאר וואכן צוריק האב איך נישט געחלומט אז כ'וועל האבן אזוי אזא געשטאפטע ארדער און מ'קען יעדעם איינעם צופרידן שטעלן יעדע משוגעת יעדע זאך וואס וואס ער האט אין ניו יארק קען ער האבן דא אויכעט. סא לאמיך א סעקאנד עקספלעינען, אין סאמער א גראסערי אין קאסא גראנדע באט ס'איז דא א א בוטשער סטאר וואס ווערט יעצט וואס דער יעצט פאר פסח איז געווארן א פול פלעדזש גראסערי און נאטי ראנט פראם עי טו זי און דאס אז מ'האט זיך געמוטשעט מיט טשיקען און מיעט איז געווען די נארם אין אריזאנע באט היינט אזוי ער זאגט אלעס אלעס אלעס עקספלעין איט וואסערע שאק ס'איז געווען פאר דיך יעצט פאר פסח וואס דו האסט עקספעקטעט און וואס איז פלוצלינג געשען. סא די אמת איז איך בין אביסל שולדיג ווייל איך האב אביסל ארום געשיקט און עדווערטייזט אז מ'זאל מאכן אודיטס פריער כדי נישט צו האבן קעיאס די לעצטע מינוט באט.

ברוך השם אז מאן האט אויך גרייט וואס מען דארף פארשטייסט אין די ערב אין די פארנומענע ערב יום טוב, מה שאומרים וויאזוי גרייטסטו זיך מיט די יום טוב?